तऽ हमर दोस्तके बियाहमे जाए लए पड़तै से दोस्तसँ कपड़ा लए लेलकै हमरा नहि छै कपड़ा मङ्गा दिहऽ हमरा मंगा देबो आबे धन ओने गेल छै अखन एतो ने तऽ मंगा देबो चिंता नहि ले ने तू ए हमरा देबे ने करैत रहै छै कतेक मांगे छै खाली भैजिए टा हमरा भैजिए टा दैत रहै छै हमरा देबे ने करै छै आबे धन तऽ हम मंगा देबो

सब कहे जे हमरा जान मारि देबह पैसा खातिर तोरा सबके करैत रहै छै जेना जेना भोरमे कहलियै चल बौरे लाइनमे लागऽ पड़ै छै हँ हालत खराब भए गेलै अखनी आबिते छियै देखी चारि साढ़े चारि बाजै छै पैसा उठला का पैसा उठलै आधे चीजे उठलै अधे छी दे उठला

की सब जान मार देते गो सुना ना आ की कहै छी कह ना ठंडी बढ़ल छै टका उठा के लाबल तऽ टका लाब लता कपड़ा किने पड़तै आ कह दे छो ककरो ने टका पैसा मिलतो घर में ओ, खाए ला ना देबो ओ बाप हमरा साड़ी नहीं लेबै आ कथी हमर दोस्त के बियाह है से कथी हम कपड़ा नहीं लेबै एको टाक न टाका पैसा हाँ, मिलतो से कह दे जो से दे दे भाई जी के पैसा दै छी पैसा ओ बा ए वही खेबी पैसा उठल रह हाँ? तो तू दे दिल छोटके बेटा पुतो गाबरी दे हम पैसा लाबला उठा के हमरा देबह ने
आ जे सब सेवा करै छै वएह सब ने लेते आ तोरा सबके क्या ना एक लोटा पानियो देला हम पानि लाबि के देलियै ने तू पीबे ने केलक हम की करबो ए छिंदी से हम डोल में हम पानि पिए वाला छियै डोल में ई देखो लोग सब देखो है ना डोल में पानि देलके बाप के डोल में ए तऽ हम कल पर से डोल मे पानि भरि के लावलियै तऽ अखनी लोटा मे तोरा देतियै ने पियै लए ओ बाजार मार दे दे छो हैं कते उठला

बेसी चलि गेलै भैया को मेरा भैया भाई जी
ए, रह न रह न गाना दे न से। गन के हे दोसर तेसर के नहि कही है अखनी अपनो आरके चारिए गोड़ा छी कते पैसा लावलकै उठा कऽ अपनो आरके चारिए गोड़ा

करबे ने करै तू कहै छी झोल करै छै बुढ़वा आँय रे बा हाँ तो कही तो अखन दस डेल आते सुत रहल है अपने मन अथी जैसा बोले लगले त्रोड़ गेली तब नहीं जैसा कह लगले नहीं तो पहले खोए बोलले लेकिन सब पैसा छीन लेल कोई झोरा देखे जी घर के घर के मार लगो बाबू हो बाबू अबो बाप कान हतन दस बीस टका मांगे छै तऽ देबे ने करे छै आ झोल पसारे छै

आब बोलभी ने सब तऽ चलि गेलै आब बोलभी ने तोरा सबके आ ठीके छै आब दोसर बेर हेतै तऽ हम सबटा बोला कऽ पहिने लग कऽ राखबै काम के ने काज के दुश्मन अनाज के जाके भरि दिन ओतऽ लाइन में खड़ा रहे आ पैसा लए के एबे ने केले ना तुरंत लोग के झाड़ि लेलकै जे सब पैसा छीन लेलकै मारिते में
आ मुठिया कऽ लेलकै मुठिया मुठिया कोने रहो मुठिया आ तऽ कोइ सिगर हो कतऽ हमरो तऽ कखनो लेने नहि छियै
आब तऽ झोल हो गेलै देखै छी ने लेलकै गड्डी लेलकै चलि देलकै गड्डी लए कऽ